Alim bey, bizim medeniyetimizde muzıka folklorını, yır ve nağmelerini eñ çoq bilgen adamlardan birisiz. Muzıkağa sevgi sizde qaydan peyda oldı, kim onı aşladı? Muzıkağa sevda, babam rametli türkücü edi, özü dahreci edi. Ondan ögrendim, ana, küçükligimde toylarğa alıp yüredi özünen. Oyuncu yalqalası oynaydım toylarda men. Ana qaç kere kerek, beş kerem, on kerem yuqlaydım, turaydım, kene oynatadılar. Ana ondan sındırdı, sındırdı bu halq türkülerini. Ondan soñ muzıkanı şkolağa altmış dörtünci senesi muzıkanı şkolağa kirdim. Şkolağa klarnetke kirdim.

bitirip, soñ üyge qaytıp keldim. Şimdi Qırım ansamblinde kim olıp çalışasız? Artıq Qırım ansamblde muzıka rehberi bolıp çalışam. Siz pek çoq çalasıñız, çoq yırlarnı bilesiñiz. Özüñ qaç nağme ve yırlarnı bilesiz, saydıñızmı? Bu qıyın mesele. Onı aytıp da bolmaram. Bilsem, dört yüz dane bile edirim, beş yüz dane bile edirim. Siz muzıka mektebinde çalıştıñız oca olıp. Muzıka mektebinde. Talebeleriñiz bar, belli. E, talebelerim de bar. Azır mında Qırımda bolğan soylarından Eldar Ahmedov qırımtatar teatrında çalışa. Soñ Asan Bilâlov. ATR-de Manay Yırcı bolıp çalışa. O, Asan da kiçkeneliginde klarnette oquy edi. Soñ mana, mendayen soñ yırcı da oldı. O, bar balalarım, Moskvada bolğan uçeniklerim, terbiyalarım bar, Lengradda, İzrailde, Amerikada. Yani bütün dünyada siziñ talebeleriñiz çalışa. Bütün dünyada talebelerim bar. Yahşı. Alim bey, siz halqımız arasında belli icracısız. Qırımda nam qazanğan artist unvanı sizge berildi. Ondan ğayrı çeşit diplomlar da çoqtır. Yaqında Kezlevde Kezlev dolusı adlı festival olıp keçti. Siz de anda iştirak ettiñiz, gruppanız da anda iştirak etti. Mına onıñ aqqında bir-eki söz aytsañız. Ebet, men özüm, gruppamnıñ adı Qaradeñiz. Beş kişiden ek Garik, Elmar, Mustafa, menim. Eñ yahşı icracılar, çalğıcılarnen belli. Bunı çalğıcılar bizim gruppamızda mana Elmar da Qırımda nam qazanğan artist. Bizde balalar episi nam qazanğan artistler degende aru terbiyalı çalğıcılar bizde. O, türkücüler nominatsiyasında eñ. Yahşı türkü yırlağan, eski türkülerni yırlağan kişi dep birinci nominatsiyada mağa berdiler o diplomnı. Sağ olsunlar. Hayırlı olsun, kerçekten de yüksek böyle bir mukâfat, men bellesem. Yani bütün yırcılar arasında. Bütün halqımız içün bu degenden kezlev dolusı, ondayın şeyler çoq olsun bizde. Vatanımızda degende, onda mana eski türkler unutmastan faydası da bolar yaşlarğa. Çünki bütün Qırım mana SMSler ciberdiler, kim birinci yer alacaq, kim ekinci yer alacaq dep. Biñden ziyade bizlerge keldi, eñ çoq SMS kelgen bolsa bizlerge keldi. Ve, elbette, buna biz de, seyirci olaraq, büyük meraqnen baqtıq bu festivalni. Kerçekten de, men bellesem, halq arasında daa çoqlaşqandır halq yıllarını sevgen adamlar. Ebet, ebet. Çünki meraqlı keçti. Festival çoq olsun degendeyin. Ve sizni de anda körip egendik. Sağ olunız. Bilem ki, siz yırlamaqtan ğayrı, çalmaqtan ğayrı daa yır da yazdıñız. Ebet, çoq onday yırlar yazmadım men. Vetan yırları yazdım men. On sekiz may onday türküni yazdım, soñ Qara bulut, bu, bu. Ne dayanıp bu Qırım halqını başına neler kelip keçti, o türküde ana on sekiz mayda doquz dane kupleti bar, onı biyiti. Ana o biyitlerde ne dayan Qırımda on sekiz may künü çıqardılar, ne dayan yollarda ne qadar adam öldi, qıynalğanı, ne keçti qırımtatar halqınıñ başından.

Çoqusı halq yırlarını seve, bile, halq nağmelerini. Amma yazıq ki, yaş nesilimiz çoqusında böyle sevgi yoqtır. Mına, siziñ fikriñizce, ne yapmaq kerek? Nasıl etip yaş balalarda halq muzıkamızğa sevgi aşlatmaq mümkün? Men bellesem, radio, televideniye olsun, Mana, kontsertlerimizde, mana, eski ansamblde de eski türküler aytıla. Mana, yaşlar bu şiirlerge azçıq qulaq assalar, men belesem, biraz-biraz faydalı bolar. Bu er şiy aytam da, Özbekistanda nedayen oladı, saba anı kiçkene priyomçikler boladı da, ana sabadan başlaydılar eski türkülerni, maqamlarnı yırlamağa, çalmağa. Anı yuqlağan ballar kişiler onı sindire, sine, sine, sine, sine yüregine, anı ondayın aşlana. Üyde aytmaq kerek, anaları, babaları kiçikineligine bundayn türküler bar, bundayn artistler bar. Anı özleri de yırlap, yırlap sindirseler, maqa ondayın yapqan edi rametli anam, babam. Yani onda balalıqtan. Balalıqtan etmek kerek. O büyük bolğan soñ. Soñ zor mesele bu. Mına siz bütün ömür çalğıcı oldıñız, çalıştıñız. Peşman etmeysizmi böyle zenaat seçip alğanıñızğa? Qıyın degilmi çalğıcı olmağa? Ebet, küç ola, ana o arı sanatçı olmaq içün çoq çalışmaq kerek. Yaşlıqtan Onı saymaycasın, beş saat zarimatsı ettim, on saat zarimatsı ettim. Em faydalı, anı, ne deyim, dersler alıp barmaq kerek özüne. Ondan ğayrı siz halq yırlarını topladıñız. Siz ve ömür arqadaşıñız mahsus bu işnen de oğraştıñız. Çeşit halq yırlarını, muzıkanı toplağansız. Ebet, arqadaşım Aliye, biz bir yerde oqudıq, soñ Taşkentke konservatoriyağa zaoçnıge keçti. Anda bu diplom, diplomda qırımtatar eski türkülerini zaşita diplomı boldı bu meseleden. Onda biz başladıq eski-eski çalğıcılarğa. Qatnadıq, bütün Özbekistannı gezdik. Özbekistanda az, sondanen türküce başqa instrumentlerde çalğan kişiler qalmadı desek bolacaq. Yüzge yaqın kassetalar yazıldı. Olardan soñ Aliye başladı yazmağa, kitapqa çoq vaqıtlar ketti, saatlar ketti. O vaqıtta eñ birinci kere edi, daa qırımtatarlar içün Onda endi zaşita diplom bolsun dep qorqa-qorqa boldı, ana Allağa şükür beşke diplomı aldı, zaşita diplomı beşke otliçnıy boldı. Alim bey, siz em yırcı, em çalğıcı, siz içün ne qolayca, neni çoqça begenesiñiz, yırlamaqmı ya da çalmaq? Yırlamağa da, çalmağa da qolay eli. Aytam da, özüniñ üstünde, zenaatınıñ üstünde çalışmaq kerek er kün. Öz zenaatında er kün çalışsan soñ, qorqmaysıñ. Bu Alladan da bola. Allanı faydası, Alla yardımınen bola er kişi. Birisi başqa zenaattan bola, Alladan bolmaq kerek. Birinci, men belesem, sevmek kerek şu öz zenaatını. Sevmek kerek özüñ zenaatını. Siziñ repertuarıñızda barmı böyle bir eñ sevimli nağme ya da yır, siz onı isteknen çalasız, yırlaysız? Yırlağan türkülerim de çoq, episini sevem, yaramay türkü yoqtır, onı añlamaq kerek, ne yırlaysıñ, añlap yırlasañ sözlerini öz-özüñge siñdirip, Soñ o, o aytqan türkün sonarını diñlevcige de bara. Klarnet çalsan da ondayın özüñ içinden çıqarıp, onı etmek kerek. Yüreginden. Yüreginden. E, bir nağmeni çalıñız. Bu nağmeni çalayım, klarnet nağmelerinden Er dilde bitmez. Bu yırmı ya da tek nağme? Nağme. Mh.